ӕмӕ сты. Ныр дӕр ансамбльмӕ хуыздӕртӕ ӕвзарынц. Фынддӕс, ссӕдз, ӕртын азы размӕ та дзы цавӕр лӕппутӕ ӕмӕ чызджытӕ уыд, ууыл уӕхӕдӕг ахъуыды кӕнут. Уӕвгӕ, хистӕр кары адӕм хорз хъуыды кӕнынц уыцы рӕстӕджы кафджыты. Се хсӕн бӕрӕг дардта мӕ абоны уазӕг дӕр. Йӕ уӕздан, фӕлӕ фидар къахы айст, йӕ аив гуыры конд, йӕ алы змӕлд дӕр зӕрдӕмӕдзӕугӕ уыдысты. Уыдысты, зӕгъгӕ, ныр дӕр сты, фӕлӕ арӕхдӕр репетицигӕнӕн уаты. Кафты сусӕгдзинӕдтыл ахуыр кӕны рӕзгӕ фӕлтӕры. Уый нӕ, фӕлӕ ма у Цӕгат Ирыстоны хуыздӕр хӕдбынтӕ хуыйӕг. Куыд мӕм кӕсы, мӕ абоны уӕзӕг чи у, уый бирӕтӕ бамбӕрстой. Тынг ӕхсызгонӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсын Кънататы Ерусланмӕ. Цымӕ нӕ йӕ хъуыдытӕ басусӕг кӕндзӕн? Мӕ уӕзӕг ӕрбацыд Еруслан, мӕнӕ раги кӕм ӕнхъӕлмӕ кастӕн, дӕ бон хорз, рахиз мидӕмӕ, дуар ахкӕнон. Куд бахӕццӕ дӕ? Хуцауы фӕндӕй, Хуцауы фӕндӕй. Фӕндаг ӕнцонтӕ иссардтай?
Ацагурдтон, фӕлӕ ссардтон. Фӕлӕ нӕм фыццаг хатт нӕ дӕ мадӕн вӕццӕгӕн ӕнцондӕр уыди, нӕ?
Иуӕй у. Иннӕмӕй та цы? Иннӕмӕй та рӕстӕджы тыххӕй. Аха, уый дӕр дӕм барын. Ируслан, йемӕ уал хъӕлдзӕг ныхасӕй райдайын, вӕццӕгӕн. Афтӕ фӕзӕгъын, цыма дӕм кафаг лӕппу хӕдзар нӕ дары. Куыд дӕм кӕсы, цӕмӕ ныффидар ахӕм ныхас?
Ныффидаримӕ ныффидари хойы раст ныхас у. Хаттӕй-хатты уыцы ныхас раст у. Уымӕн ӕмӕ кафаг адӕймаг Мӕнӕ махмӕ цы ансамбль и, уый у профессионалон ансамбль. Мӕ цӕуы фӕсарӕнтӕм, Уӕрӕсейы къуымты разил-базил кӕнынц, концерттӕ дӕттынц, ӕмӕ уый цавӕр хазайраг у. Кӕд кӕмдӕрты раз бацъ кӕнӕм, ӕмӕ концерттӕ дӕтты, ӕмӕ кӕм-кӕмӕй бынат та йӕ хӕдзары. Стӕй ма, ӕвӕццӕгӕн, иутӕ та афтӕ зӕгъынц, ома, дам, кафынӕй бирӕ мулк не скӕндзынӕ. Раздӕр-иу афтӕ дзырдтой, нӕ, фӕлтау ӕндӕр дӕсныйадыл хӕст у. Ома, куыд уӕззау куыст у, афтӕ бирӕ ӕхца дзынӕ. Уый раст ныхас у. Раст ныхас у. Фӕлӕ раздӕр мулкыл нӕ куыстой. Куыстой сӕ зӕрдӕмӕ сӕ Иососы професси мӕ уыцы профессийы фӕстӕ цыдысты. Ӕмӕ дзы ӕхцайы кой дӕр нӕ уыди, зарплатӕ мын уыди пятьдесят рублей, йе фыццаг куы рбацыдтӕн жансамбльмӕ уыд. Мӕ йыл хъаст дӕр никуы кодтон, фӕлӕ ма-иу грузчикӕй дӕр куыстон. Афтӕ ма чи нхъӕлӕд-мӕ, мын ансамблы бар базди, зӕгӕ. Ӕнцон цард, нӕ? Мӕн ӕнцон цард у, зӕгӕ. Махӕн фидгӕ дӕр нӕ кодтой. Ме костюмтӕ дӕр бавгӕдтам, алцдӕр-иу бакодтам, стӕй-иу кафынмӕ базыстӕм. Ме концерт бакуыстам, стӕй-иу концерты фӕстӕ та, фӕстӕмӕ костюмтӕ бавгӕн, мӕ та сӕ ралас. уыцы хъуыддӕгтӕн фидгӕ дӕр нӕ кодтой. Махӕн нӕ зӕрдӕмӕ цыдис уыцы куыст. Ӕмӕ уыцы фӕлтӕр иуылдӕр афтӕ уыдысты, нӕ? Кафын, ӕвӕццӕгӕн, уый сӕ зӕрдӕйы монцтӕ тыдтой. Уымӕн цыдысты кафынмӕ. Ӕвӕццӕгӕн, ӕвӕццӕгӕн, ӕвӕццӕгӕн.
Ныр ды дӕр кӕстӕртимӕ кусыс. Куыд дӕм кӕсы, аивтой? Уӕд куыд уарзтой кафт ирон адӕм, фӕсивӕд? Ныр дӕр афтӕ у? Мӕнмӕ гӕсгӕ гыццыл ӕндӕрхуызон у. Цард ивы, мӕ царды, ӕвӕццӕгӕн, афтӕ ӕнхъӕлынц, мӕ кафтӕй цыдӕртӕ райсӕн ис, цыдӕртӕ, цыдӕр мулктӕ дзы скӕнӕн ис, фӕлӕ дзы нӕ низ сараздзынӕ, мулкӕй дзы низ сараздзысты. Мӕ ӕвӕццӕгӕн рӕстӕг дӕр аивта ӕмӕ ныр ды дӕр, ӕз дӕр, бирӕтӕ дӕр ӕвдисӕн вӕййӕм кафджыты къордтӕ, кусынц ресторанты, иннӕ ирхӕфсӕн мадзалты, ӕмӕ афтӕмӕй сӕхицӕн цавӕрдӕр капекк кусынц. Кӕд сӕм уымӕ гӕсгӕ кӕсы ӕмӕ ӕнцон куыст у, зӕгъгӕ?
Ӕнцон нӕу уыдон дӕр сӕ хорздзинадӕй уырдӕм нӕ цӕуынц. Фырхъалӕй ничи Фырхъалӕй нӕ цӕуынц. Иу ныхас ма зӕгъдзынӕн, раздӕр уый уыди худинаг. Мӕнӕ рестораны акафын, уымӕй ма цухъайы хуылфы худинаг уыди. Къордӕй чидӕр бацыдис мӕ афтӕ йӕхи равдыста, зӕгъгӕ, махмӕ афтӕ нӕ уагътой. Ома ирон уӕлӕдарӕс ӕгад ма кӕны? О, о. Ӕркӕд цухъаты кой скодтаид, уын мӕ фарст мӕ дзыхӕй айстай? Афтӕ фӕзӕгъынц, ӕмӕ, дам, адӕймаг, чызг уа, лӕппу уа, ирон уӕлӕдарӕс йӕ уӕлӕ куы скӕна. уыд йе уӕнгтӕ дӕр фенды ӕндӕрхуызон фӕдары, йӕ къахайст дӕр аивы, йӕ гуырыконд дӕр ӕндӕр вӕййы. Уый сагӕй дӕр афтӕ у? О.
Ӕмӕ цӕмӕн афтӕ рауайы?
Ӕз нӕ зӕгъдзынӕн, уымӕн ӕмӕ цухъа куы скӕнай, хӕдонмӕ дӕхи куы рылхъывтӕ кӕнай, уӕд уымӕн уыцы дзаумайӕн ӕндӕрхуызон дарӕн нӕй.

Мах цы ахуыр кӕнӕм бӕргӕ? Ахуыр сӕ кӕнӕм.
Мӕ иу-дӕс адӕймагӕй, фынддӕс адӕймагӕй иу куы бамбара, уый махӕн уже тынг ӕхсызгон. Хъомыладон куыст алыхуызон у. Нӕ иутимӕ ныхас кӕнын хъӕуы, иннӕтӕн хидӕнцӕгӕй амонын. Кафтӕй ахуыр кӕнӕн ис? Хъомыл кӕнын? Уылы ис. Кафыны чи бацӕуы зӕрдиаг, зӕрдиагӕй, уый, ӕвӕццӕгӕн, ӕгъдауыл хӕст тынгдӕр вӕййы. Йӕ хӕдзарӕй цы рахӕссы ӕгъдау, ӕмӕ ма йӕ къорды мидӕг йӕ дзамӕттӕ куы скӕна ӕмӕ уӕд дзы ӕндӕр, ӕндӕрхуызон дзы кӕнӕн нӕй. Ну, ис ахӕмтӕ дӕр, хынджылгӕ чи акӕна, ахӕмтӕ дӕр дзы ис. Плодон выццӕгӕн нӕ бафӕстиат вӕййынц нӕ коллективы?
О, идӕр раст. Ацӕуынц.
Ӕмӕ дӕу та дӕ фӕндаг ансамбль Алан-мӕ куыд ркодта? Кафын куыд райдыдтай? Ӕви гыццылӕй дӕр кафаг уыдтӕ? Нӕ,
уый уыди тынг раджы. Раст Махӕй не схъӕр кӕндзыстӕм, кӕд сусӕг ныхӕстӕ кӕнӕм, уӕддӕр. Тынг раст, тынг, тынг раджы уыдис. Кафыны хъус мӕм вообще дӕр нӕ уыди мӕнмӕ. Кафынмӕ нӕ йед кодтон. Архайдтон мӕнӕ планеризммӕ, самолеттӕ кодтам, вентильтӕ, еттӕ сӕ венттӕ сын кодтам, еттӕ сӕ ралыг-балыг сӕ кодтам. В общем, планертӕ кодтам. Ме уым архайдтон планеризмы. Мӕ Гуыбиаты Елбрусӕгы махмӕ училищӕ фӕцис, мӕ морской флоты фӕслужбӕ кодта, ӕмӕ куы рбацыдис, уӕд нӕм райдыдта кусын Беслӕны хъӕуы дворец Пионеров-ы. Ӕмӕ уырдӕм куы бацыдтӕн, уӕд мӕ размӕ фӕци. Мӕ фӕкой кодта, лӕппу, кафын, дам, дӕм нӕ цӕуы кафын. Афтӕ сӕ разы лӕууыдтӕн. Махинымӕрджан, мӕмджан цӕуы. Мамӕ, дам, иу райсом ӕрбацу. Мӕ райсом не рбацыдтӕн. О, куы сӕм бакасти, уӕд мӕ зӕрдӕмӕ фӕзыди. Мӕ иуцасдӕр куы раздис, уӕд къуырийы видео къуыриимӕ уӕд бацыдтӕн, сӕрмӕ бацыдтӕн. Миосы заман уырдӕм бацыдис Торчынты Пигу. Мӕ бацыди лӕдзӕгимӕ, цыдис заманы, гыццыл йӕхи ӕред кодта, ӕрцудыдта. Мӕ куы бацыдис, уӕд нын Елбрус цыдӕр уедтӕ вдыста движенитӕ. О, ӕмӕ ӕй нал фӕлӕууыди пигучи, уымӕ лӕдзӕг ныззыхъуыд кодта. Мӕ йӕхӕм кафт скодта, нӕ? Иой, куыд ӕй зӕгъон? Дӕ зӕрдыл ӕй бадардтай? О.
Фермӕ мӕ зӕрдӕ дӕр бауынгӕг и, рӕсугъд и. Ӕмӕ уымӕ бакӕсын, уый, уый диссаг уыди. Йӕ ахӕм кафт скодта, ӕмӕ мах иууылдӕр мӕнӕ хӕлиудзыхтӕй баззадыстӕм. Мӕ куы ацыдис, уӕд мах ныхас дӕр не сӕппӕй бадтыстӕм уым, лӕууыдыстӕм. Мӕ адӕмӕн цадгӕ-цадгӕ мӕнӕ ауагъта Осы бонӕй цӕмӕндӕр мӕ афтӕ базадтӕн Есе кафты мидӕг. Пегуйы руаджы базадтӕ, нӕ? Кафты. Афтӕ, афтӕ зӕгъӕн и. Ӕмӕ дӕ бинонтӕ йӕ куы базыдтой, кафыны фӕндагыл ӕрлӕууыдтӕ, ансамбльмӕ бацыдтӕ, Аланы кафӕг сты. Уӕд дыл бацин кодтой ӕви тынг нӕ? Рӕсугъд гемӕ мӕ мад уадзгӕ дӕр нӕ кодта уыцы къордмӕ. Цӕуыны.
Уымӕн ӕмӕ уый размӕ ма мӕм ӕрбацыдысты Хъантемырат Руслан, стӕй Ирбег. Цы бӕсты Ирбег цы бӕсты хорзӕхӕй уыд, мӕ мӕм ӕрбацыдысты, мадам, нӕ гыццыл лӕппу хъӕу, кафгӕ чи кӕны, ахӕм лӕппу. Мӕ, дам, нын мах, дам, ӕй зонӕм, кафынмӕ, дам, нын йӕ рауадзы. Мӕ та куысты уыдис. Мӕ мӕ фыдимӕ ныхас кодтой, мӕ мӕ фыд афтӕ, уым, дам, йӕ кӕнут. Сразы. Мӕ адон, о, сразы ис. Мӕ иуцасдӕр куы раздī, уӕд мӕ мад ӕрбацыди мӕ дуар ӕрлӕууыди мӕ, дам, ӕз мӕ фырты иунӕг фырты иуырдӕм нӕ уадзын. Мӕнӕ дам нӕ хӕрзгӕрвӕджджӕг. Ме хохыл базадис, стӕй кӕддӕр-кӕддӕр цас рӕстӕг рацыд, иумӕ нӕ зонын, мӕ горӕты дӕр кафтыстӕм. Горӕты зӕгӕ Дзӕуджыхъӕуы. Ӕмӕ Касаты Габо, йӕ ном рохуат ма уӕд, кӕм ивыс бӕсты хорзӕхӕй, уый дӕр, уымӕй, ӕвӕццӕгӕн, махмӕ зынгонддӕр хореограф уыцы заман уыцы заман нӕ уыди Хаджысмелы фӕстӕ. Ӕмӕ уыцы хеттӕ куы райдтой кафты къордтӕ, уӕд мӕ махмӕ Беслӕныхъӕу райдта кусын. Мӕ дзы скодта тынг хорз къорд, тынг хорз. мӕ ахӕм уӕззау кафт цы уыдис, мӕ бирӕтӕ дзы фӕлыгъдысты. Мӕ костюмтӕ дӕр, цухъатӕ дӕр, аз дӕр сфет кодтой, мӕнӕ музей къорд уыди цӕттӕ къорд. Еусе цӕттӕ къордӕй, ӕвӕццӕгӕн, Габо дӕр куыд ацыдис, уымӕн нӕ зонын. Ӕмӕ нӕм уыдис дворец электрон, кӕд ма хъуыды кӕныс, бирӕтӕ, о, ӕртӕккӕ дворец молодежи хуыйны. Меосы дворец райдыдта кусын, Хъасболат. Мӕ уордӕм йӕ фӕдыл лаздзыстӕм дыууӕйӕ, Дзуццаты Олег мӕ ӕз. Мӕ фӕм райдтам кафын, стӕд лӕппутимӕ Саллакаты Сослан,

Махмӕ нӕ рацыди, фӕлӕ ӕнӕ нӕ размӕ цыд фӕци. Мӕ куы бахызт стӕм, уӕд лӕппутӕ кӕдӕм дам цӕут, кафынмӕ дам цӕут. Ну, Сослан афтӕ, хомӕ дам мӕ ныхи фенын кӕнӕм. Мом та уыдис бирӕ адӕм. Ёсы заман кодтой, тынг зын бахауӕн уыдис ансамбльмӕ. Ӕвзаргӕ кодтой тынг. Мӕ дзы иу Реса зӕгъон. Иу дыууӕсӕдӕ адӕймаджы дзы уыди, ертӕсӕдӕ адӕймаджы. Миходонӕй райстой мах, мах ӕртӕй. Ӕдӕппӕт ертӕй? Ӕртӕй нӕ райстой. Иннӕтӕ студи дзы скодтой ӕмӕ студимӕ бахаудтой. Ӕмӕ мӕнӕн мӕ хъуыди дӕр нӕ уыди ансамбльмӕ цӕуын, мӕ иуцасдӕр куы раздис иу къуырийы уи дыууӕ къуырийы мӕнӕ. Загътой нын уым стут, зӕгъгӕ. Мӕ та нӕ фӕндаг ууылты ракодтам. Мӕ хъасболат

Аланы фӕсивӕд сты хӕлд, йӕ исты ахӕм йӕ дыд уыдысты. Ёзы заманы ансамблы цы фӕсивӕд уыди, ну, афтӕ хъуыстис ныхас адӕммӕ. Уыцы фӕсивӕдӕй ӕз хӕлд адӕймаг нӕ, фӕлӕ дзы йӕддӕр нӕ федтон. йӕ ном чи фӕчъизи кодта.
Просто зынгонд адӕм уыдысты ӕмӕ йыл чи кӕм ӕрлӕууыди. Йӕ бахатыр кӕ, фӕлӕ проспекты фӕцӕйдзыстӕм ӕмӕ семечкӕты ӕхсынгӕ фӕцӕйдзыстӕм. Ӕмӕ нӕм хистӕртӕ мӕм чидӕр базди, Тарханаты Руслан, зӕгӕр, уый дӕр дзӕбӕх у, мӕ мын афтӕ, лӕппу, ды семечкӕты цы мыхсынс? Мусо бамбӕхстон судзаит бахъуыды кӕ ды ансамблы кусынмӕ ансамблы иууылдӕр сӕ зонынц ансамблы чидӕриддӕр кусынмӕ ды мын его семечка кӕй хсыныс ой ӕгаддзинад ӕгаддзинад мӕ мын никой уӕдӕй фӕстӕмӕ мӕнӕ кӕм ми уыдыстӕм уым дӕхи дарын зон. Уӕлдай митӕ дзы кӕнын нӕ уыди. Гыццыл уӕлдай ми скодта ӕддӕм, мӕнӕ ай ансамблӕй мӕнӕ афтӕ кодта, зӕгъгӕ, афтӕ уыди. Мӕ осы ныхасӕй айхъуыстис афтӕ. Йӕ риу кӕм бадтысты гъдауыл, уым дӕр-иу иу агузӕ кӕд банызта, уӕддӕр мӕ уыдон пьяницӕтӕ сты. Ахӕм ныхӕстӕ кодтой.
Ома, кӕд ион ныббарстаиккой, уӕд сымахӕн ӕнӕхъӕн къорды кой кодтой-иу. Мӕ уыцы ныхасыл мӕм хъӕды афтӕ нӕ, нӕ, нӕ, зӕгъгӕ. Мӕ уӕд мӕ фыд фӕлимӕд нӕ афтӕ. Уырдӕм ӕй нӕ уагъта, уырдӕм ӕй нӕ уагъта. Ам дӕр разы нӕ уыдзӕни, хӕрдын ме уӕддӕр ауадз. Мӕм уӕд тыххӕй фыдӕй мӕ. Сразы.
Мӕ искуы фӕфӕсмон кодтай, Еруслан? Раст зӕгъгӕ нӕ. Афтӕмӕй та зын куыст у. Кафын зын у. Низтӕ дӕр дзы райса Зӕрдӕмӕдзӕугӕ куы уа, уӕд зын куыст нӕу. Дӕ зӕрдӕмӕ куы цӕуа, уӕд. Фӕлӕ куы нӕ цӕуа, уӕд, уӕд та зын куыст у. Махмӕ зын, зын нӕ касти кафын. Фӕлӕ рӕстӕг куы рацыдис, уӕд зӕ йӕ ӕмбарынбайдтам зын куыст у, уый.
Ома, уӕхӕдӕг куыд карджындӕр кодтат, афтӕмӕй ӕви цӕмӕ гӕсгӕ ӕмбарын?
байдтам. Йо цы куыст цы у? Алы бон дӕ ртӕ цыппар хӕдоны баив дӕхидӕй, мӕ бонизӕрмӕутау бахатыр кӕнын, чидӕриддӕр хъусы уыдонӕн зӕгъын, фӕлӕ хӕрынмӕ куы баздӕм, уӕд дыууӕ тӕбӕгъ тедтын фаг дӕр нӕ кодта. ӕртӕ-цыппар тӕбӕгъы-иу бахордтам-иу сахат-сахаты фӕстӕ уыцы хӕринаг кӕм уыди, уый бӕрӕг нӕ уыди. Мӕн уыйбӕрц хӕринаг дӕр кӕм уыди. Мӕгуыр артисттӕ.
Фӕлӕ афтӕ куы бахаудтам, уӕд нымад дӕр нӕ уыди. Стӕй нӕм уыцы куысты, уыцы заман райсомӕй дӕр куыст уыди, изӕры дӕр куыст уыдис. Дыууӕ дихы уыдысты. Райсом ме райдтам дӕсыл, ме дыууӕмӕ бакуыстам, стӕй уый фӕстӕ цыппарӕй авдмӕ астмӕ.
Ӕмӕ йӕ барӕджы дӕсныйадмӕ ма уӕддӕр дӕ зӕрдӕ хсайдта? Ӕви кафын райдыдтай ӕви ӕмӕ дӕ ферох?
Наа. Рӕсӕгӕй бӕхӕй тынг фӕтарстӕн иу заман. Уый та куыд уыди? Уый та уыди Беслӕны хъӕу быдыры иу бӕх хызтой. Мӕн уыдис байраг. Ахӕм дзӕбӕх байраг уыдис, ахӕм дзӕбӕх. Мы зын захъазон зӕг ӕмӕ бӕх йӕхи ратыдта. Мӕ мӕ фӕсте ӕрбасырдта мын афтӕ мӕнӕ фӕстейы машинӕ уыцы иу хӕцты скодта. Мӕ мӕ стыдта мӕ. Ме уырдыгӕй лидзгӕ.

Ӕндӕр дӕхи бафӕлвӕрдтаис? Нӕ, фӕлвӕрстам мӕ уый фӕстӕ. Мӕнӕ Дзуццаты Олег, зӕгъгӕ, ме кӕнгӕ ӕфсымӕрӕй хонын. Мӕ мӕ кӕнгӕ ӕфсымӕр у. Ме Дзуццаты Олегимӕ мах ай армимӕ ацыдис. Ӕз та ансамбльмӕ бацыдтӕн. Мӕ ансамбльмӕ куы бацыдтӕн, уӕд куы ссыди, уӕд уӕд цыдыстӕм армийы размӕ, мӕ бӕрӕг бӕрӕгмӕ Хъантемыратӕм. Мӕ Уый арминмӕ куы аздӕтта, мӕм банхъӕлмӕ кӕс, ма дам куы ссӕуон, уӕд дам иумӕ ацӕудзыстӕм. И мы зӕгъ, хорз, фӕлӕ йӕм нал фӕлӕудтӕн, мӕ ансамбльмӕ бацыд. Мӕ куы ссыдис, уӕд сӕгӕйдӕр мӕ Хъантемыратӕн баазди, мӕ хорз кусӕг уыди. Уым баззадны? Уым баззади, йӕ пенсийы онг ма уым ӕртӕккӕ Мӕскуыйы вӕййы, куы Мӕскуыйы вӕййы, куы кӕм вӕййы, уый дӕр афтӕ. Ансамблы кӕимӕ кафыдтӕ, уыдонимӕ уын ныр дӕр ма фидар бастдзинад ис? О. Ӕмбӕлут? Уӕдӕ.
Ӕртӕккӕ ма мӕнӕ куы зӕгъон,

Гринӕ хуыдтам, Гринӕ армайнаг лӕппу нӕм кафыдис, иу армайнаг мадам уыди. Уой дӕр Омӕ О, хорзын мын. Пенси ма цыдис. Ныр дӕм куыд кӕсы, Аланы традицитӕ ныры дуджы хъахъхъӕд цӕуынц? Ир сымах кӕй ӕрййӕфтат, сымах кӕй хъахъхъӕдтат, уыдон ныр цы уавӕры сты?
Гыццыл ивдиздзинӕдты дзы рцыдис. Дуг сыл суаргъ ӕрӕвӕрдта, нӕ? Уӕд уыцы заман хистӕр кӕстӕр тынг, тынг бӕлвырдвӕрд уыдис. Ӕртӕккӕ гыццыл фӕцудыдта. Ивгӕ кӕнынц тынг арӕх. Уый адӕмӕй аразгӕ у? Уды.
Перейронау та куыд зӕгъон? Арӕх ивынц кӕрӕдзиуыл.
Мӕ цас арӕхдӕр ивынц, уыйас ног куы рбацӕуой, цалынмӕ ис ахуыр кӕнай, уӕдмӕ йын нӕ алидзы. Мӕ та ис ахуыр кодтай, мӕ та йын алидзы мӕ уыцы гъдау нал баззадис. Ӕмӕ цӕмӕн лидзынц? Йӕ раздӕр сымах ӕнгом уыдыстут фидар, зыдтат уӕ куыст ӕмӕ йӕ кодтат. Зыдтат, кӕдӕм цӕут, цы куыст кӕндзыстут, цавӕр зындзинӕдтӕ дзы ис. Ныр дӕр ӕцӕгӕлон адӕймаг не рбацӕудзӕн ансамбльмӕ нӕ, фӕлӕ дзы бирӕ нӕ афӕстиат вӕййы. Уый дӕр уыцы дзуаппӕн дӕр дын дзуапп ратдзынӕн. Вернее, фарстайӕн. Раздӕр къорд-иу цыдис тынг арӕх фӕсарӕнтӕм. Ӕртыккаг афтӕ арӕх нал цӕуынц. Уӕрӕсеимӕ дарддӕр никуыдӕм цӕуынц. Уый та сӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы. Уый та сӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы. Ерыс цас федтон фӕсарӕн къуымты, уымӕн мӕ фыд куы федтаид йӕ ӕртыккаг хай. Уӕд, ӕвӕццӕгӕн, уымӕй амондджындӕр адӕймагӕн суӕн уыдаид. Ӕвӕццӕгӕн.
Еруслан афтӕ фӕзӕгъынц, ӕмӕ, дам, сфӕлдыстадон адӕймагӕн йӕ зӕрдӕ тынг фӕлмӕн у, ӕнцон бафхӕрӕн у. Зулмӕ дӕр ӕм чи бакӕсы, уый йӕ зӕрдӕмӕ хӕстӕг айсы. Ды дӕр ахӕм дӕ?
Механик мӕ ӕрхъуыды кодта герой, фӕлӕ мӕ хъусӕн ӕрхъуыстис уый.
Домӕ гӕсгӕ уый сфӕлдыстадон адӕмы миниуӕг у, ӕви сӕхи дунейы кӕй цӕрынц, уымӕн афтӕ рауайы? Нӕ адӕймаджы куы феппӕлынц, ӕмӕ дзы Ӕгӕр хорз ныхӕстӕ куы фӕдзурынц, мӕн иугӕд ныхас куы скӕнай, уӕд ӕм ӕвӕццӕгӕн хӕрам хӕрам Амон афтӕ вӕййы, нӕ? Фӕхӕрам вӕййы. Маддӕр сфӕлдыстадон адӕймаг дӕ. Йер афтӕ фӕзӕгъынц, ӕмӕ дам, цӕмӕй адӕймаджы разӕнгард кӕнай, уый тыххӕй кӕнӕ уый тыххӕй дзы кӕнӕ ппӕлын хъӕуы, кӕнӕ та нӕмын. ехсӕй кӕцытӕм хауыс уый раст нӕ уыцы ныхас раст нӕу сӕ дыууӕтӕй дӕр пайда кӕнын хъӕуы уырыссагау кнут и пряник уый уый мӕнӕ сывӕллӕттӕй зонын ис ахӕм сывӕллӕттӕ нӕма сӕгидӕр нӕ мын кӕй хъӕуы бынты над ахӕмтӕ ис ахӕм сывӕллӕттӕ ӕмӕ йе млӕгъз цӕстӕй куы бакӕсай

Уый уӕлдай та нӕмгӕ сӕ хъуыды дӕр нӕ кӕнын, цӕмӕй мӕ фыд цума дӕр мӕ никуы загъта, цума. Мӕнӕ ма цума уый скӕн, мӕ цума уый бакӕн, уый дӕр мӕ никуы загъта. Ӕз-иу йӕм кастӕн, ме исты куы куыста, уӕд-иу фсӕрмийӕ бацыдтӕн, ме кӕд ме не вдӕлди, уӕддӕр-иу бацыдтӕн, ме иу фарсмӕ лӕууыдтӕн. Фӕлӕ йыл кӕд ӕрлӕууыдтӕн, мӕнгӕ нӕ загътай ӕрдӕбон, кафӕг хӕдзар нӕ дары, зӕгъгӕ. Уый раст ныхас у. Мӕ фыд цы фӕкодта, уымӕн йӕ, йӕ разӕй у дыууӕ проценты гуылдайӕн. Уӕд, ӕвӕццӕгӕн, бирӕ ӕнцондӕр уыдаид.
Ярослан, йе рныхас кӕнӕм ӕмӕ уый размӕ загътай, мӕ фыд уыйбӕрц куы федтаид, зӕгъгӕ. Нырдӕр та ныхас иннӕрдӕм рахызт мӕ та дӕ фыды ӕрымысыдтӕ. Зонын ӕй, ныр дӕ фарсмӕ нал ис. Рухсаг уӕд. Арӕх ӕй мысыс, ӕвӕццӕгӕн? Арӕхдӕр дӕ зӕрдыл цавӕрӕй ӕрлӕууы? Кӕнӕ йӕ цавӕр ныхӕсты?
Мӕлӕт ӕмӕ зӕрдӕ бауынгӕ кӕнын. Кафын дӕр мӕхӕдӕг ахуыр кодта йӕхи заманы, Батырӕйы дены. Фыдмӕ мадӕн аргъ нӕй. Ничи сӕ байвдзӕн уыдон. Мӕ мӕ фыдӕй цы зонын, мӕ цы гъдау зонын, ой абоны бонмӕ кӕнын. Уӕлдай исты куы бакӕнон, ё цы уӕлдайы мӕ фыд ӕрхъуыды кӕны. Ме тынг арӕх хъуыды кӕн уӕд. Гыццыл зулӕф митӕ кӕнын куы кӕн, уӕд мӕ фылдӕр хъуыды кӕн. Мӕ мӕ фыццаг куыд бакодтаид мӕ ӕз та цы кусын? Ӕдзухдӕр уый мӕ мӕ хъуыдыйы. Зӕгъӕн ис ӕмӕ дын дӕнцӕг уыди, нӕ? Ӕмӕ у. О.

Тынг хорз дӕ мбарӕн. Фыдтӕн нӕй, фӕлӕ дӕ мадӕн Хуыцау бирӕ цӕрӕнбон радт. Бузныг, бузныг. Ме ндӕ зӕрдӕ цы зӕгъы. Фыццаджыдӕр та ӕнӕниз куыд уа. Фӕлӕ йӕ дӕ фыдӕн дӕ фыдӕй загътай, ма мын дӕнцӕг уыди, зӕгъгӕ, уӕд дӕ мад та цавӕр адӕймаг у? О, мӕ мад мӕм иу дзӕбӕх лӕвӕрдта. Карздӕр, нӕ?
Уый мӕм ӕм изӕр лӕвӕрдта.

Средний.
Астӕуккаг уыд та. Куыд Рӕстӕмбис нӕдӕр хӕрзтӕй нӕдӕр. Иттӕг хӕрзтӕй нӕдӕр. Зонын, хо.
Фӕлӕ Ольгинскӕ мад у зӕронддӕр рагондӕр хъӕутӕй иу ӕмӕ дзы буц кадджын хистӕртӕ, сӕрыстыр кӕмӕй сты Ирыстон, ахӕм номдзыд адӕм бирӕ рацыд уырдыгӕй. Уый дын ныфс лӕвӕрдта ӕви дын уаргъ уыди, ома дӕу дӕр уыцы кад дарддӕр хӕссын хъӕуы?

уыдонӕн сӕ сӕр ма ам сӕ рати... афтӕ сӕ куынмӕ ӕрбирӕ сты. Мӕ уыдоны ном хъуыдыгӕнгӕ ды дӕхи узӕг мӕхи куы рӕмбӕрстон, ӕгъдау мидӕг дӕр, царды мидӕг дӕр, уӕд уӕд ӕй ӕмбарын байдыдтон, уыдонӕн сӕ сӕр чъизи кӕнын нӕ хъӕуы, зӕгъгӕ. мӕ адӕймаг уый хъуыды кӕнын байдайы, кӕм ис сӕ фыдуаг кӕнӕн, кӕм ис нӕ фыдуаг кӕнӕн. Ӕмӕ уӕд адӕймаг хиуыл хӕцын райдайы, нӕ? О, да. Йӕ митыл, йӕ хъуыдытыл, йӕ ныхасыл. Иу, иу ныхасӕй афтӕ. Ӕрдӕбон ахӕм ныхас загътай, ома, дам, ӕгъдаумбарын куы райдыдтон. Ӕз дӕ цас зонын ӕмӕ дӕ дӕу чи зоны, уыдон сты иузӕрдион, ома, Къна, афтӕ дӕ хонын циуылдӕр, Къна у тынг ӕгъдауджын адӕймаг. Дӕуӕн ӕгъдау цы у? Ӕгъдауджын мӕ бирӕ миниуджытӕ хауынц, нӕ? Йе рдӕуӕн цы у? Ӕгъдау
дӕ хистӕр сӕрхъуыды кӕн. дӕ мады мӕ дӕ фыды сӕрма куы ӕркъул кӕн кӕдӕ митӕй. Адӕмы хсӕн дзӕгъӕлдзырд ма кӕн. Фӕлӕ хъазӕн худӕн ныхӕстӕй фылдӕр ницы, мӕ макӕй бафхӕр. Ёмӕ хуыздӕр, ӕвӕццӕгӕн, нӕй бафхӕрын. Адӕймаджы бафхӕрын бирӕ нӕ хъӕуы. Иу гыццыл ӕнӕууылд ныхас скодтай, ӕмӕ ды бафхӕрдтай адӕмы. Мӕ не зӕрдӕ скъахтай.
О, да.
Уый ма иу адӕймагӕн ма куы уа, фӕлӕ бирӕ адӕмтӕн дӕр кой куы скӕнай, уӕддӕр ма бирӕ адӕмты бафхӕрдзынӕ. Ме усы ныхӕстӕй дӕрдтыл цӕуын хъӕуы. Цӕмӕй ма сирвӕза дзыхӕй нӕуӕд ныхасӕй тыххӕй. Дӕуӕн дӕр ис кӕстӕрты, дӕхи кӕстӕртӕ дӕ бинонтӕ, уыдоны дӕр афтӕ ахуыр кӕныс, ӕви уыдон ныры фӕлтӕрмӕ хӕстӕгдӕр сты?
Ахуыр сӕ бӕргӕ кӕнӕм. Фӕлӕ уӕддӕр рӕстӕг ӕндӕр ивы, ӕндӕрхуызон кӕны. Уыдонмӕ ныр афтӕ тынг нымады нӕу, нӕ ӕвӕццӕгӕн? Дӕу уодтай нӕ зӕгъын, ӕмткӕй ныры фӕлтӕрӕтӕй, ныры фӕлтӕртӕй? Нӕ, ис бинонтӕ, цы бинонтӕй рацыдысты, уыцы бинонтимӕ. Ер мӕнӕ ӕртыккӕ нӕ зӕгъдзынӕн. Дыууӕ чызджы мӕм ӕрбацыдис. Ӕппӕлыны тыххӕй нӕ зӕгъын. Мӕм ӕрбаласты хӕдӕрцацыд чызджытӕ, дыууӕ чызджы.
Кафджытӕм? О.
Мӕ депутаттӕ у, зӕгъгӕ, йӕ фыды ӕхтӕ у. Мӕ зӕнмӕ мӕ уый ницы кӕсы. Мӕнӕ чызджытӕ уынын. Мӕ дзы ахӕм сывӕллӕттӕ бирӕ и. Ӕмӕ Иосы чызджытӕ мӕнмӕ кафын куы райдыдтой, уыйбӕрц ӕгъдауджын уыдысты, уыйбӕрц нӕ ӕвзӕр митӕ, сӕ митӕй нӕ ӕвзӕр ми иу ран дӕр нӕ бакодтой. Мӕ сӕ фыд мӕ цӕсты уӕллоз слӕууыди, уӕллоз, тынг уӕллоз. Мӕ сӕ уыдон сӕ мӕн мӕхи сывӕллӕтты хуызӕн сӕ уарзын. Ахӕм сывӕллӕттӕ сты бирӕ. Хӕдзарӕй цы рахӕсса ӕмӕ цы рахӕсса, цы гъдау хӕссы, уыцы гъдау уым дӕр ӕвдисынц. Мӕ хӕдзарӕн куы нӕ зӕгъой, мӕн афтӕ ма кӕн, афтӕ ма кӕн, уыд сывӕллон фыдуаг кӕнын байдайы. Ахӕмтӕ дзы бирӕ. Бирӕ ис.
Фӕлӕ, хъыгагӕн, бирӕ, фӕлӕ мӕ зӕрдӕмӕ та цӕуы, фылдӕр кӕй сты, хуыздӕртӕ, уый. Уый ахӕй дыргъ сызгон у. Мӕ фылдӕр сты фылдӕр. Уый тынг хорз у.
Ноджы ӕртӕккӕ специалисттӕ дӕр, эксперттӕ дӕр, стӕй хистӕртӕ дӕр афтӕ зӕгъынц, ома, фӕлтӕртӕ ивын райдыдтой ӕмӕ ныр фылдӕр адӕм цымыдис кӕнынц не гъдӕуттӕм дӕр. Фылдӕр цымыдис уый иу, фӕлӕ ма сыл ӕххӕстдӕр кӕнынц. Ӕмӕ чи зоны, раздӕр куыд кадджын уыдыстӕм, куыд, куыд бирӕ кадджын адӕм нӕм уыди, чи зоны, ныры фӕсивӕды руаджы та афтӕ кӕд фӕбирӕ уаиккам, зӕрдӕ дардзыстӕм. Сау зӕгъӕд, сау зӕгъӕд.
Ды ӕрмӕст кафӕг ӕмӕ хореограф нӕ дӕ, фӕлӕ ма хуыйыс зӕнгӕйттӕ дӕр. Уыимӕ ма сӕ афтӕ рӕсугъд аив кӕныс, ӕмӕ ма дӕм иннӕ рӕттӕй дӕр ӕрбацӕуынц. Зӕнӕ гыццыл дӕ баӕт кӕндзынӕн, фӕраст кӕндзынӕн.
Зӕнгӕйттӕ нӕ, фӕлӕ хӕдбынтӕ хуыйнынц. Хӕдбынтӕ.

раст ныхас уыдзӕн уыдзӕн нарт уыдонимӕ уыдыстӕм аргентинӕмӕ мӕ фӕндагыл ленк кодтам мӕй мӕ мӕй адӕймаг цы куса уый Низзулис ахӕм еду. Уӕгъд рӕстӕг бирӕ. О, репетицитӕ нӕм уыдис. Райсомӕй скодтам репетици, палубӕй йӕ скодтам, ӕмӕ цы палубӕй кафыдыстӕм. Алы бон нӕм репетицитӕ уыди. Фӕлӕ шторм куы уыди, уӕд штормы скусдзынӕ. Мӕнӕм цармтӕ бирӕ уыди. Ме цармӕй мӕ дзабыртӕ хызӕн, ацы туфли зӕн

О. Мӕ кӕддӕр ды дӕр мын ӕй загътай, мӕнмӕ гӕсгӕ, стӕй ма йӕ кӕмӕйдӕр фехъуыстон, ома, дам, уӕлӕрвтӕм арӕхдӕр кӕсын хъӕуы. Терю мӕнӕн Бабу дӕр ӕмӕ Деду дӕр афтӕ дзырдтой, алы бон дӕр дӕм-иу уӕлӕмӕ скӕс ӕмӕ Хуыцауӕн бузныг зӕгъ. Бон кӕй федтай, ӕгас кӕй дӕ, ӕнӕниз кӕй дӕ, дӕ цард кӕй цӕуы, дӕ бон уонгрог кӕй дӕ, дӕ бон змӕлын кӕй у, алцӕй тыххӕй дӕр. Чи зоны, уыдон хистӕр кары адӕм ахӕм хъуыдыйыл хӕст уыдысты, фӕлӕ, чи зоны, ма ныр дӕр афтӕ кӕнын хъӕуы. Ӕвӕццӕгӕн, ӕвӕццӕгӕн. Мӕ мады хай та зӕгъон.

гӕстӕ кӕд ныууадза, уӕд ацӕудзынӕ.
Кӕнӕ та ма бон уа, мӕ дам, скувын, мы фыст ацӕудзыстӕм. Кӕнӕ ма афтӕ дӕр фӕзӕгъынц, нӕ Хуыцауы фӕндӕй. О, Хуыцауы фӕндӕй. Мах нӕхицӕн цыдӕр фӕндтӕ ӕвӕрӕм, фӕлӕ уӕлейы бадӕг куыд зӕгъа, афтӕ рауайдзысты хъуыддӕгтӕ. Ӕнӕмӕнгӕй.
Дӕумӕ дӕр афтӕ кӕсы? Ӕнӕмӕнгӕй.
Ӕнӕуый уырнӕг адӕймаг дӕ?
Ирон ӕгъдау у
Арфӕ кувыс? Хуыцаумӕ кувын.
Алы изӕр дӕр бакувын, алы райсом куы сыстон, Хуыцау бахуысгӕ, зӕгъгӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ ирон адӕймаг алчидӕр афтӕ Мӕнмӕ гӕсгӕ дӕр афтӕ у. Ӕмӕ нӕ ныхас цӕмӕй райдыдта, ома уыцы-иу куыст куы кӕнай, уӕд адӕймаг цӕуылдӕрты хъуыды кӕны. Йе рды иунӕгӕй куы аззайыс, уӕгъд рӕстӕг дын ис, ничи дӕ хъыгдары, уӕд цӕуыл ахъуыды кӕныс?
Провокацион фарстатӕ дӕттыс? Чи зоны дӕ бинонтыл, чи зоны, чи нал ис уыдоныл, уыдоны ӕрымысыс, чи зоны дӕ цотыл. Фӕндты алыхуызон сты. Чи зоны дӕ бӕллицтыл.
Бӕллицтӕ бирӕ нал сты. Рӕсугъд. Цыфӕнды кары дӕр вӕййынц. Фӕлӕ адӕймаг у, о, фӕлӕ адӕймаг ӕртӕккӕйы рӕстӕг хъуыды кӕны афтиддӕры бинонтыл, мӕнмӕ гӕсгӕ. Йӕ бинонтӕ ма рынчын кӕной, бинонтӕ дзӕбӕх уой, бинонтӕ гыццыл ӕмгомдӕр уой, зӕгъгӕ, йыл фӕтыхсы адӕймагмӕ. Бирӕ хатты Мӕм хӕрам дӕр фӕцӕуы. Кӕрӕдзимӕ бынтон хӕстӕг кӕй не стӕм, мӕ хо дӕр, мӕ, мӕ бинонтӕ дӕр, мад дӕр, гыццыл Едыстӕммӕ. Алы бон кӕрӕдзи уынӕм. Фӕлӕ ӕдзухдӕр куыд уӕм иумӕ? Афтӕ дӕ фӕндид? Ой мӕ фӕнды.

Мӕхицӕн та дӕм куыд сырӕзтӕн мӕхицӕн? Мӕнӕ пенсий куы ацуай, Ызраджы пенсий рӕсӕг, фӕлӕ уыдон сӕ царды йедмӕ куы схъиой, уӕд сын ратдзыстут пенси. Мӕ нож дӕр фӕдӕргъвӕтиндӕр кодтой. Ирон тӕригъӕд рӕсугъд и. Тӕригъӕд сты?
Ӕрдӕбон гыццыл раздӕр дӕ фыды кой куы скодтам, уӕд бамбӕрстон, уарзӕгой зӕрдӕ дын ис, уый. Ӕнӕуый та бирӕ сты, зӕрдиагӕй кӕй уарзыс, уыцы адӕм. Ома, ӕз нӕ зонын ахӕм адӕймаджы, ӕмӕ се ппӕты дӕр чи уарзы. Се ппӕтмӕ дӕр иухуызон цӕстӕй кӕсӕн нӕй. Чидӕр дын адджындӕр вӕййы, чидӕр дын хӕстӕгдӕр вӕййы, чи дӕ, кӕйдӕр хъулон кӕныс. Ӕмӕ дӕумӕ гӕсгӕ фӕрсын, кӕй уарзыс уыдон бирӕ сты? Омӕ мын нӕддӕр ныхас нӕ уыдис, нӕм куы ме бафарстой, нӕ, дӕ мадмӕ дӕ фыдӕй кӕй фылдӕр уарзыс, зӕгъгӕ. Ӕмбарын дӕ. Ирмӕ ууыл ахъуыды кӕ. Хорзы та дӕн дӕрхуызон бафӕрсдзынӕн. Масты хай-иу арӕх фӕдӕ?
Рӕсугӕй нӕ.
Уӕд, ӕвӕццӕгӕн, амондджын дӕ, дӕхӕдӕг куыд уарзӕг уой зӕрдӕйы хицау дӕ. Дӕумӕ дӕр, ӕвӕццӕгӕн, адӕм ахӕм цӕстӕй кӕсынц?
Ӕвӕццӕгӕн, мӕнӕн знӕгтӕ мын нӕй, иу мын нӕй. Ну, мӕнмӕ афтӕ кӕсы, знӕгтӕ нӕй, зӕгъгӕ, фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ та алкӕмӕн дӕр ис. Адӕймагӕй фембар уӕддӕр, се мцӕст дӕр уый. Фӕлӕ
мӕнӕн Никӕй зоны знаг, знагы. Ӕнӕуый та дӕхи амондджын адӕймагыл нымайыс? О. Цӕмӕй? Алцӕмӕй дӕр.
Афтӕ фӕзӕгъынц, ӕмӕ, дам, амондджын адӕм уыцы иухуызон сты. Йӕхи ӕнамонд чи хоны, уыдонӕн та йе намонддзинад алкӕмӕн дӕр хицӕн у. Амондджын адӕймаг цавӕр вӕййы?

Ер уыдонӕй иу фыд айс мӕ уыдзынӕ ӕнамонд.
Истӕмӕ куы фӕхайджын уай, фӕцух уай, о. Уӕд уже уый уже амондӕй гыццыл фӕцухдӕ. Ме уыдон мӕлдздӕр сты. Кӕд Хуыцай фӕрӕзтӕй нӕ нӕ кӕнын, уӕддӕр мӕн ӕнӕниз стӕм, дзӕбӕх стӕм. мӕ нын уый фаг уыд. Ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ ӕхца дӕр уый йӕ афтӕ зӕгъы гыццыл цухтӕн, фӕлӕ афтӕмӕй та зӕрдӕйы ахаст ӕмӕ адӕмы уарзондзинад бирӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ уый хуыздӕр у. Уый ӕхцайы хуыздӕр у. Уый ӕхцайы хуыздӕр у. Ӕрдӕбон гастрольты ӕмӕ ӕндӕр хъуыддӕгты кой куы райдыдтам, уӕд дын, ӕвӕццӕгӕн, фадат дӕр уыдис бирӕ бӕстӕтӕ фенынӕн, бирӕ адӕмы цардмӕ бакӕсынмӕ. Фӕлӕ-иу иннӕ бӕстӕтӕм куы афтыдтӕ, уӕд та Ирыстон ӕрӕхмысыдтӕ, ӕви дӕ фӕндид искуы баззайын иннӕ бӕстӕты?
Рӕсугъдгӕй ууыл никуы ахъуыды кодтон, мӕнӕ баззайын, зӕгъгӕ. Мӕ ныртӕккӕйы рӕстӕг уый хъуыды кӕнын байдыдтон. Фӕлтау. Фӕлтау. Фӕлтау. Фӕлӕ уыцы заман нӕ иу ранмӕ дӕр нӕм никуы бафӕндис фӕсарӕнмӕ куы ацӕуы адӕймаг, уӕд йӕ фыццаг уӕндӕй цы фены, уый йӕ зӕрдӕмӕ ху тынг цӕуы. Ӕрс фыццаг цыд акодтон Иракмӕ. Мӕ Иракмӕ куы бахаудтам, уӕд мӕнӕ цыма бӕстӕ дӕр нӕ зӕгъдзӕн, ӕндӕр, ӕндӕр, йедмӕ цыма бахаудтон планетӕмӕ. Афтӕ. Йӕ хъӕуккаг лӕппу ахызтис кӕдӕмдӕрмӕ, мӕн дӕр ин куыд зайы, уынгты, мӕ мӕнӕ махмӕ ӕнӕуи бӕлӕстӕ куыд зайынц, уым та уынгты зайынц, афтӕ. Ме уыдӕттӕ куы федтон, диссаг мӕм касти. Цард ӕндӕрхуызон. Уыцы мӕ алцыдӕр хӕринагӕй, мӕ алцы ницӕмӕй хъуаг уыдысты уыцы заманы Ирак. Иннӕ рӕтты дӕр афтӕ. Кӕдӕм иу бадзыстӕм, уым хорз у, хорз у, хорз у, фӕлӕ дзы куы ацӕрай, уӕд уыцы лыстӕг митӕ цардыуӕгтӕ схизынц, уӕлӕмӕ мӕ дзы зынцӕрӕн уым дӕр ӕнцон цӕрӕн нӕу. Цӕрын куы базонай, уӕд уым дӕр цӕрдзынӕ. Куы нӕ базонай ам цӕрын, уӕд ам дӕр нӕ базондзынӕ цӕрын. Стӕй, ӕвӕццӕгӕн, кусӕг адӕймаг кӕмфӕндыдӕр кусӕг вӕййы, нӕ? Уый у.
Цы дӕсныйад зоныс, уӕддӕр уыцы куыст кӕндзынӕ, цы куыст зоныс, ууыл хӕст уыдзынӕ. Ӕмӕ мӕ чи зоны, иннӕ бӕстӕты иннӕтӕ сӕ куыстӕй фылдӕр мулк скӕнынц. Ӕз нӕ зонын ахӕмты. Фӕлӕ уӕддӕр срӕдыдтӕ фӕлтау.
Фӕлтау ӕрдзӕггӕ ус ахъуыды кӕна адӕймаг, мӕнӕ Ирыстоны кой нӕ кӕн, Ирыстонӕн ӕвӕццӕгӕн аргъ нӕй. Кӕм, кӕм нӕ уай, цынӕ бӕстӕйы уыдыстӕм, мӕ йӕ афтӕ дӕр ма зӕгъдзынӕн, мӕнӕ Аргентинӕйы куы рбадыстӕм, уӕд бирӕтӕ самолетӕй куы рхызтысты, уӕд зӕххӕн батӕ кодтой.

Фӕлӕ цард афтӕ батардтой, цард адӕймаджы цардмӕ. Адӕймаг фӕхъуыды кӕны, кӕстӕр искуы хуыздӕр ран куы уаид, зӕгъгӕ. Хуыздӕр дӕхиуыл нӕ, фӕлӕ дӕ цоратыл нӕ. Хуыздӕр фадӕттӕ сын куыд уа, фылдӕр хуыздӕр цард куыд кӕной.

бӕстӕ, ӕндӕр мӕ нисмӕти. Бӕстӕрдзон сабырӕн къухтӕ къӕхтӕ сӕли, сӕ бон бакусын дӕр уыдзӕни, ӕз дӕр сӕ бон скӕнын уыдзӕни. Царды мидӕг ӕвӕццӕгӕн сӕ уойбӕрц схъомыл кодтам мӕ кӕд сӕ бон уа бацӕрын, базонын, уӕд цӕрдзысты. Куы нӕ базоной, ӕвӕццӕгӕн уый та мах аххос уыдзысты уӕд.
Самовӕййы афтӕ арӕх йӕ рды дӕр зӕгъыс ӕмӕ арӕх фехъусын иннӕтӕй дӕр. Ныййарджытӕ сӕхи цӕмӕ фӕаххосджын кӕнынц? Сӕ цот цард сӕхи фӕндиаг куы нӕ ацӕуы, уӕд?
Кӕмдӕр цыдӕр раст нӕ бакодтай, ӕвӕццӕгӕн.
Ӕмӕ кӕд кӕстӕртӕ дӕр хивӕнд вӕййынц, сӕ зондахаст аивта. Мах уӕддӕр иу дуджы цардыстӕм, уыдон ныр ӕндӕр цард кӕнынц. Дуг аивта, рӕстӕг аивта.
Рӕстӕг дӕр аивта, дуг дӕр аивта. Кӕд, Мӕнӕ... миййаг, хистӕртӕ сымах аххосджын не стут, кӕд, кӕд уыдон сӕхӕдӕг афтӕ сты? Ӕмӕ сӕ рӕдыдтытӕ хъуамӕ сӕхӕдӕг раст кӕной. Хистӕртӕй хорз цӕуы рӕдыд Куы уа, уӕд кӕстӕртӕ дӕр ридигӕ кӕнынц. Фылдӕр уӕддӕр хистӕртӕй, нӕ? Хистӕртӕй цӕуы.
Хистӕр дын цы бартӕ ныууадза, уыцы бартыл кӕд хӕст уай, уыд уыдон кӕнай. Фӕлӕ кӕстӕр фыдуаг акъул кӕны. Цӕй, ӕви мӕнӕ райсом скӕндзынӕм иннӕ бонмӕ, афтӕ баззайы хабар. Уый дӕр, уый дӕр мӕхицӕй зонын.
Кумӕгӕс лӕппутты. А дунейы цӕры ахӕм адӕймаг, Кънаттаты Еруслан. Ды ӕвӕццӕгӕн зондзынӕ. Мӕ, чидӕр ди. Дӕ цӕст ын цы уарзы?
Мӕ хистӕрты, мӕ бинонты хистӕр дзӕбӕх уӕнт кӕстӕры онг. Уыдон дзӕбӕх уӕнт, ӕнӕнизонд. Стӕй Ирыстон куыд срӕсугъд уа, мӕ Ирыстоны цард бирӕ хуыздӕр куыд фӕуа, мӕ Ирыстонӕн аргъ кӕнӕг куыд уа, ӕндӕр къуымтӕй, ӕндӕр адӕмтӕй, ёй мӕ фӕнды бӕргӕ тынг. Ирон адӕмы бирӕтӕ зонынц ӕртӕккӕйы рӕстӕгмӕ сӕ зонынц ӕгъдауджын адӕмӕй. Мӕнӕ исчи куы ацӕуы фӕсарӕнмӕ дӕр, уӕд та Мӕскуымӕ дӕр, ӕндӕр ранмӕ дӕр, уӕд иууыл хъуыды кӕнын фӕхъӕуы ирон адӕймаджы цы хӕдзарӕй рацыдтӕ, цы хъӕуӕй рацыдтӕ, цы бӕстӕйӕ рацыдтӕ. Мӕхиой уыцы гъдау ӕртӕккӕ бирӕтӕй хорз хӕссынц. Ӕмӕ бирӕтӕй цӕуы уыйосы ныхас, ирон адӕймаг гъдауджын у, фӕлмӕн у, мӕ сӕ ныхас къаддӕр рӕсугъд у, зӕгъгӕ. Мӕ зыйой куы уа, махӕн Ирыстоны мӕнӕ афтӕ кӕд бауарзой, уӕд уый мӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцӕудзӕни.
Дызӕрдыг дӕр ыл нӕ кӕнын кӕна.
Дӕ кӕстӕртӕй исчи дӕ фӕдыл ацыд кафӕджы дӕсныйадыл?
Хистӕр чызг мын кафы.

Бӕргӕ имӕ дын мӕ цӕст уарзы, цӕмӕй цы бӕллицтӕ дӕм ис ӕмӕ цӕуыл ахъуыдытӕ кӕныс, афтӕ дӕхинымӕр уыдон иууылдӕр куыд сыххӕст уой. Бузныг, бузныг. Дӕ кӕстӕртӕ куыд бабирӕ уой ӕмӕ кафджыты дӕсныйад, кафты сусӕгдзинӕдтӕ дӕуау дарддӕр куыд хӕссой. Ис ма нӕм иу ӕхсызгондзинад. Мах нӕ уазджытӕн нӕ программӕйы кӕронбӕттӕн кӕнӕм гыццыл лӕвӕрттӕ. Хӕрз гыццыл сты, фӕлӕ зӕрдиаг. Нӕ мын комыдтӕм, ага, мӕнӕй. Зӕрдиаг лӕвӕрттӕ, дӕгъӕлтӕ. Кӕд ӕмӕ сусӕгдзинӕдтыл дзурӕм, кӕд ӕмӕ зӕрдӕйы дуӕрттӕ гом кӕнӕм, уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ, ёмӕн дӕгъӕлӕй хуыздӕр фӕрӕз ницы ис. Дӕгъӕл та ахӕм дзаума у, ӕмӕ дзы цыфӕнды дуар дӕр байгом кӕнӕн ис, раздӕгъӕл куы равзарай, уӕд. Дӕу Ёсы амонд фӕци ӕмӕ дӕ адӕм уарзынц, алкӕй зӕрдӕмӕ дӕр фӕндаг ссарыс. Фӕлӕ, миййаг, искуы ӕрхӕндӕгзӕрдӕ Куы уай, мийаг истӕуыл куы ӕрынкъард уай, уӕд-иу сӕ ӕхгӕ, куы ничи сӕ фена, уый тыххӕй. Цӕмӕй уай, мах та куыд зонӕм, ахӕмӕй, хъӕлдзӕг, худӕндзаст, ӕргом ӕмӕ зӕрдӕхӕлар Бузныг, Жанна, адӕймагӕй. бузныг.
Ӕрвылсы дӕхъӕлӕй байгом кодтай мӕ мӕ- мӕ зӕрдӕ йеддӕмӕ? Рауадис мын?
Ӕвӕццӕгӕн.
Ӕвӕццӕгӕн. Сусӕгдзинӕдтӕ исты раргом кодтай? Ма, ха. Стӕй ма дзы мах бауагъ дам нӕ уарзондзинад ӕмӕ нырӕй фӕстӕмӕ ацы дӕгъӕл йӕхимӕ чи дара, уымӕн йӕ фӕндӕгтӕ уыдзысты рог, лӕгъз, ӕнӕфыдбылыз, йӕхимӕ та амондӕн хъӕуы кӕсын. Ӕмӕ нын зӕрдиагӕй лӕвар кӕнӕм. Ӕхсызгонӕй йӕ райс. Бузныг дӕн, бузныг. Руслан, дӕуӕн та ма иу хатт зӕгъын, бузныг, кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ, рӕстӕг кӕй ссардтай, де нкъарӕнтӕ, дӕ хъуыдытӕ, дӕ зӕрдӕйы ахаст, дӕ бӕллицтӕ кӕрӕ ӕргом кодтай. Стыр бузныг дын. Нӕ телевизормӕ кӕсджытӕн та ма иу хатт зӕгъдзынӕн, ӕбӕнӕн уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг Кънататы Еруслан.